Il-Vanġelu li għandna llum huwa Vanġelu li jurina reazzjoni pjuttost straordinarja li kellu Ġesù meta daħal fit-tempju u b'enerġija u b'dinamiżmu keċċa l-bejjiegħa 'l barra. Mhux soltu naraw 'l Ġesù rreaġixxi b'dal-mod, iktar u iktar f'post qaddis li hu t-tempju. It-tempju kellu rwol ħafna importanti fl-istorja tal-Bibbja, fl-istorja tal-poplu Lhudi. Mhux minn dejjem kien hemm tempju, il-patrijarki kellhom tabernaklu ambulanti li fih kienet tinġarr l-arka tal-patt. Eventwalment, wara l-eżilju tal-Eġittu, Alla l-Imbierek talab lill-poplu li jibnilu tempju biex titrabba d-drawwa tal-kult, tal-qima komunitarja, ukoll tal-memorja kollettiva. li hija tant importanti għall-fidi. Eventwalment it-tempju mbagħad sar ukoll simbolu ta' glorja, ta' qawwa, kif naraw fi żmien Salamun. Tempju li ma kellux ħajja twila minħabba l-assedju tal-Babilonja. Mistagħġbin kemm kien sabiħ dak it-tempju. Tant hu hekk li x-xjuħ li ġew lura mill-Babilonja, kif ħarġu mill-eżilju, bkew meta ġie inawgurat it-tieni tempju. Tant kien iċken u tant kien iżgħar u ifqar. Fi żmien Ġesù stess, Erodi kien investa ħafna fit-tempju. Kien ħa ħafna flus minn fuq il-poplu bit-taxxi Biex jagħmel dan, dan l-istess tempju illi fih Ġesù bħala tfajjel kien waqaf biex jisma' lill-għorrief u biex jippritkalhom, kif naqraw fil-Vanġelu skont San Luqa. Illum narawh, fit-tieni kapitlu skont San Ġwann, qiegħed isaffi t-tempju, qiegħed ikeċċi minn ġot-tempju u għalhekk mill-ħajja tal-kult dak kollu li hu piż, dak kollu li huwa żejjed, dak kollu li hu ħażin fl-aħħar mill-aħħar. fir-rapport tagħna ma' Alla. X'hemm ħażin fir-rapport tagħna ma' Alla? Hemm il-mod, atteġġjament, kif kultant nippruvaw nidħlu f'negozju ma' Alla. L-idea tan-negozju marbuta ħafna mal-flus, mal-merkanzija li Ġesù ikkeċċi 'l barra mit-tempju. Kultant jien nidħol f'deal ma' Alla, nipprova nagħmel patt miegħu kif jaqbel lili, nipprova nara kif ħa nintegra lil Alla fil-pjanijiet tiegħi. Iktar milli jkun miftuħ għall-providenza tal-pjanijiet tiegħu, il-pjan ta' salvazzjoni li għandu għalija. Ġesù għalhekk iridna li nittrasformaw l-istess kult tagħna. Ma qalilniex il-liturġija hija ħażina, it-tempju hu ħażin, il-knisja ħażina, l-ebda mod. Imma hemm bżonn li nsaffuha. Hemm bżonn li fit-talb tagħna fil-qima komunitarja jkun hemm iżjed smigħ tal-kelma. Iktar dixxerniment ġenwin u dixxerniment kollettiv ta' dak li Alla jrid minna għal żminijietna. Għaliex dal-Vanġelu insibuh fiż-żmien tar-Randan? Għal raġuni sempliċi u kruċjali li, jgħidilna stess San Ġwann, għaliha Ġesù jagħtina ġismu stess bħala t-tempju. It-tempju tiegħu huwa ġismu stess. Dan il-ġisem li ġie offrut lil Alla bħala l-uniku sagrifiċċju aċċettabbli, l-unika offerta li fil-fatt tista' ttina s-salvazzjoni. Il għaliex kull effikaċja li fih is-sagrifiċċju, kull effikaċja li fiha l-ħajja tal-kult tagħna ġejja mill-effikaċja, mill-qawwa tad-demm ta' Kristu fuq is-salib. U dan ħuti huwa li qed nippruvaw aħna nidħlu fih f'dal-misteru qaddis tar-Randan. fejn it-talb tagħna fil-faqar tiegħu qed naqduh mat-talba unika ta' Kristu, fejn it-tbatija tagħna, miżerabbli, kultant tagħlaqna fi sfera egoistika għalina, Ġesù qed jgħidlek offriha miegħi bħala kult, bħala ubbidjenza, bħala offerta li togħġob lil Alla. Titlob bidla kbira, titlob bidla interjuri, bidla tal-qalb. Hija l-awgurju tiegħi għalikom ilkoll f'dan iż-żmien matur tar-Randan. Amen.